Movie Plus channel kan lo leh leh ta e. Vawiina kan movie recap tur chu Diva Holma, Russian TV series, Sanghnih sawmhnih pahniha an tih chhuah khan. Kum sanghnih za sawmli Russia ram a lo lang a, hmeichhia te chuan khawvel chu awpin technology pawh rinphak bakin a sang hle. Khawpuia khawsa tawh loin thingtlang hmun nuam takah mitin inchena in nuam tak an nei a,

Chutih laiin mipa te chu indona leh tharum thawhna nasa tak avang tein an mang ti tih der tawh a, hmeichhia ten an tam hneh em avangin an thu hnuaiah an kun ti ila a dik ang. Hmeichhia te damrei zawng chu average a lakin kum za sawm nga ah a chho bawk a, a hma chuan mipa ten hmeichhia te chu kum za an tlinin an tihlum thin. A changtunu ber tur chu Lisa, kum sawm nga upa, School pakhata History teacher a ni a, Zingkhat News a en lai chuan pawn lama nu pakhatin protest lo neiin thil a lo hal chiam a. Lisa chuan a rilru takin, Hmeichhe tinte chu karai chawp ni lo a, fapai dan tur pangai anga mipa nena sex hman a thlawp hle. Mahse, theihnghilh zuiin a hna a kal nghal. Chu a kal kawngah chuan mihring te chu technology sang taka an inngah nasat zia leh an nungchang a mawiin aia upa zahna an la nei lian hle tih a lo lang a. Food stall te chu kawngkamah mitinin a thlawna an ei theih mai turin a inhung a, video call te pawh kut tanga hmeh zeuh a ni tawh a, kan inawlsam hleih hle. Dan khauh tak te neiin chung zinga pakhat chu Mi in bawlhhlawh a bawm dik lo a, a paih chuan a social points an cut sak ang, chu chu an pawisa ang a ni. Mi in hna a thaw that a, a nungchang te a mawi chuan a social points a pung thung ang. Lisa pawh a hnathawna hmun villa te tak te chu thlengin hun khawral loin hmanlaia mihringte khawsak dan chanchin a zirtir a. Mihringte chu ram awptu zawk ni in chu a indo fo thin niin kum tam tak hnuah chu chuan rah tha chhuah loin mihring nuna tam tak a suat fo a. Chu bakah kan khawvelin chhiat lam pan zelin kan inrin hma hoin global warming, sik leh sa inthlak danglam nasa takin min tlak buaka ozone pawp kan tite a lo thlen phah hial a ni. Kum sanghnih sawmthum a han vei meuh chuan khawvel ram pahnih US leh North Korea te inkar buaina chuan khawvel a thlak danglam ta vek mai le. North Korea scientist te chuan US sipai te tihhlumna tur virus chi khat chu Pyongyang-ah an siam chhuak a, mahse an tum lawk ni hauh loin khawvelah a darh ta hluai mai. Khawvel mihring mipa za a sungkua pakua lai mai chu a suat a ni. Ngainat zawng te nih chuan min lo like sat la, subscribe button kha min lo hmeh sak ve keuh bawk la, a thlawn vek a ni kha aw. Chuti chuan hmeichhia ten zawi zawi a lal na changin mipa te thil tih chhiat chu siam that hna an thawk a, siklesa inthlak danglam te, uluk zawka zirchianna te neiin, pollution pawn kiam lam panin Nung cha hrang hrang te pawn ngai an rawn awh chho a, khawvel pawh chehna tlak a rawn ni chho leh ta. Nau piang mipa chu an vangin a piang chhun te pawh hmun kil khawr, technology pawh a la awm lohna hmunah an dah thin. A zirtir zawh hnuah Lisa chuan naupang te chu in chung zawlah hruai chhoin mipa ho chenna hmun chu a kawh hmuh hlawm a. Mipa te chehna hmun chu a chawp hnawkin an la changkang lo em em a, slum area a nih ber chu. Technology te sang ve lem loin an nun a hau hle. An zingah hmeichhe thenkhat pawh an tel ve a, chung ho chu hmeichhe Lalram a cheng duh lo, a hel pawl an ni. An zingah chuan mipa pakhat Gera an tih chu awm ve in a la var gin a, a la naupan ngaihtuah in a thawk hah ve hle. Mi pakhat Baron an tih awm leh in an zingah an leader ber, mi hlauhawm leh tawrawt tak niin Hmeichhe rorelna chu a hnehin lalna chan let ngei chu a thupui a, kum za chuang liam ta a khawvel inthlak danglam dan te. Chuta chang chuan hmeichhia in an tam hneh em avanga mipa te chu ran enkawl ang mai a enkawl an nih thu te chu a sawi piap piap a. Mahse nikhat chu a pu pu leh chu khawpui atanga tlan chhuakin tuna an chenna slum area hi a din thu leh An inthlah punna tura a ruala hmeichhia te a hruai chhuah ve thu te a sawi lang tel a. Chutia Baron-a thusawi an haw haw dur dur lai chuan Lisa leh a zirlai naupang te pawh slum area tlawh turin an rawn thleng ve chiah. Chutia ramsa ang maia hmuhnawm thlir taka an rawn thlir avangin mipa te chu an thin a ur hlawm hle. Lisa leh a naupang pakhat Maria te chu kal phallohna hmun an rawn thlen chuan Gera an lo hmuh in a beh rukpui nghal. Lisa inrin loh lai takin a kiss thut ringawt. Chu veleh Lisa chuan hlau takin whistle chu a ham rivat. Mahse chu ri avang chuan mipa ten an awmna hria in an rawn man nghal. Beron chuan slapping competition buatsaih in chu inelna a chak ber chuan an hmeichhe man te chu an mutpui thei dawn a ni. Gera pawh phur takin chu inelnah chuan a tel ve. Mahse, palian tak pakhat nen an inbei thung dawn a ni. Paliana chuan Ben tumah a kut a vai ve leh Gera chu lo kun zeuhin an bul lawk a lo ding. Beron chu paliana chuan a beng pawp a. Chu hun chu rimchangah lahin Lisa te pawh an sahimna zawngin an tlan chhe vat. Gera pawh rang takin a pu inah a tlan haw nghal. Sin dang lo langin Khawpui lama phurh turin barrel te chu bus ah an lo thiar lut a, bus a tlan chiah maw tiah barrel pakhat atang Gera chu a rawn chhuak hlawl. Bus neitu Julius chu a phawk kher mai i, Julius hi mipa niin seat keeper an ti, hmeichhia te inkahraina atana a chi thawh tu a ni, chi thla tu khawl a nih ber chu. Heng seat keeper te hi khawpui chhungah chenna nuam tak pein hmeichhia te pawn an zahthiam hle. Julius-a chuan pawn lam mi thian a la neih ngai loh avang leh a khawngaih avangin Gera chu chen ve a remti a. Titi dunin Julius-a chuan mipa te ho zu in thin, moonshine an tih chu a la in ve ngai loh avangin a in chhin. Duh aiin zu chu a rui tlat, bus atang a zuang thla ringawt a. Gera chuan ngaihtuahna thar neiin Julius-a thuam te a inbel vek hnuah Julius-a aiawha seat keeper anga awm chu a tum ta. Reilote hnuah colony pakhat Two Hills an ti chu thlengin mit a hmuh theih loh daidana bang chu seat keeper luh nan a rawn inhawng a, zam ru takin Gera pawh a chhuk. Chu veleh khawpui fankual puitu tur hmeichhe nalh tak pakhat chu bicycle in a rawn kal a. Kalkawngah te chuan hmeichhia ten phur takin an lo lawm a, an zingah Lisa pawh a tel. Mahsela nichin lawkah amah kiss tu a ni tih reng a hre lo. Zanah chuan chhichhamna atan Gera chu Apple an ei tir a, Life in TV lamah an pe chhuak bawk. Naute hrisel tha tak nei tura a intiam hnuah a rum lama hahchawl turin an hruai a. Mahse, Gera chu a la virgin avangin inthlah punna lama an tih dan kalphung en a duh thu a hrilh. Worker chuan reproduction chamber an tih lamah hruaiin Nuvalaisa Channel nolh Berta chuan lo chhawnin a hruai lut a, thutna ah thut tirin pipe pakhat chu a serh nen chuk tuah in a rawn dah sak. A tirah Gera chu a zak in a zam hle. Mahse Lisa hmel mit thla chungin stage one chu a hmachhawn a. Chutih laiin Lisa pawn Gera chu a ngaihtuahna atang a thai bo thei der lo mai. A rin ai daihin a lo ngaina hman a ni ngei ang. A tuk zingah Gera chu room dang reproduction base-ah an hruai a, chu hmunah chuan amah ang tho chi thlah khawl hote chu hmeichhe nalh tak tak ten nilenga enkawlin eitur tuihnai tak tak te an hlui mai bakah an fit that nan an massage thin bawk. Gera chu a rin ai daihin a lo phur nge maw ni? Bathroom lamah inhre thla turin hmanhmawh philiin a kal nghal. A zo ta maw tia alarm chu a rawn ri ral ral a. Chutiang chin dan chu Two Hills Colony-ah chuan khap a lo ni reng mai. Chu mai piah lamah hmeichhiat mipatna an khap tel leh zel bawk. Lisa leh a chhungte, a nu Paulina, a pi Ania te chu court ah lo awm ve mekin, a zirlai naupang Maria khan thuneitute hnenah mipa hoin an man thu chu a lo thlen a lo ni. Maria leh Lisa te chu Kurt in an chung thu lo rel sak mek in Lisa chuan a best friend Tania hnenah an zinga mi pakhat in a fawh thu a hrilh a. Mahse a thian nu Tania chuan hlauthung lo tur leh tuman an hriat chhuah loh tur thu in a lo hnem. Trial chu an chan ta. Maria i nu Vivian i council member zinga nihna sang tak chelh mek chu rawn ding chhuak in, Lisa chu mawhphurh tir vek tumin a rawn mawhpuh a, Lisa pawh ngawi mai mai thei bik loin slum area a kal rawt tu ber chu Maria-i a nih thu a rawn sawi chhuak. A proof nan a robot-in video footage a lo lak chu a hmet chhuak. Chu veleh a thian tha tia a lo sawi ve, Tania chu rawn ding ve lehin mi pakhatin a fawh thu chu a rawn sawi chhuah sak a. Chu thu an hriat ve le mitin mai chu mak an ti in Judge chuan a hrem nan Lisa chu darkar sawmriat chhung vantlang tana hna a thawh tur thu puang in Tania pawh a rinawm na avangin point sawmhnih lawmman atan a pe zui a. Scene dang lo lang in Julius-a kha slum area a lo awm mek a, Gera pu chuan a va hmu. A nihna te a thup tlat dawn a nih chuan Puia inhuam thu Gera pu chuan a hrilh. Duhthlan tur dang nei te lo chu Julius-a pawn a lo pawm a. Bar pakhata Baron-a lo awm hnena a hruai hnuah Julius-a chuan in hmelhriat tirna te neiin a tlawn nghal. Rin loh takin Baron-a chuan nuihza siam nana lo hmangin a kut chang a lo elh tliahsak a. Chumi ni ah tho chuan Juliasan an zing a mi a an theih nan a sam chu a meh tir. A lan dan nalh tak chuan hmeichhe pakhat chu hip in a kut tliak enkawl sak a in huam thu a rawn hrilh a. Chumi lai tak Baronan a hmuh rual chuan thik thar thut in Juliasa chu zirtirna pe hlak tur in a bodyguard Paliana chu a tir. Paliana chuan Juliasa chu slap fight ah a va cho zui. An inbeihna tur buatsaihin mipuite pawh an rawn pungkhawm tan a. Paliana'n a chakna leh theihna zawng zawngah Julius-a a ben tluk tawp rual chuan mipui chu an haw haw dur dur mai i. Mahse, rin loh takin a rawn tho chhuak leh vut a. Paliana chu tho tur reng awm tawh loh khawpa nain a rawn beng thlu tawp. Chumi hun lai chuan khawpui lamah Berta-i pawn chi thla tukhawl te chu huan a lo fanpui a, Gera chuan dan leh hrai khauh taka zawm tur awm teuh mai chu a hne thu a thiante hnena a sawi. Vawi an duh hun tak ngialah pawh phalna an lak a ngaihthlap hnuah vawi bawmah kher an vawi a la ngai zui. Milim lianpui zawn an thlen chuan chu milim chu an Lalramah an Lalnu Greta Thunberg a lo ni reng a, A zawn an thlen rual a, midang an tawngtai sap sap laiin Gera chuan a thiante chu infiampuiah a lo sawm. An zinga pathum chuan lo awiin an piah lawka tuipuiah chuan sangha man tumin an kal. An zinga pakhat chuan Gera an a ke hmul a ziat fai miah lo tih a hmu tlat. Chu thil chu Two Hills Colony ah chuan phal loh bur a ni. Chu mai bakah lighter a lo kawl reng tih an hre chhuak a, Chu thil chu ral thuam hlauhawm tak an khap a ni bawk. Mahse chung a thiante chuan rinhlelh a hnekin a nungchang lulul nghalh mai chu an ngaih nain an ngaisang zawk hle. Chung thian ho chuan an sangha man te chu eiin fire alarm a ring hma zawng chuan hun nuam tak an hmang a. Berta-i chuan a zilh hau hrep hlawm. A tuk lo langin Gera chu an lo massage dawn mek. Amah enkawl tu chu mi thar in rawn thlak in mi thar chu Lisa ngei kha niin court lamah a thubuai avang khan a hrem nan reproduction based lamah an sawn a lo ni. An pahnih chuan mak an ti dun hle mai. Mahse, engmah an sawi zui lem lo. Nakin deuhah chuan dan bawhchhetu chi thlah khawl mi pali te chu Education Centre lamah hruaiin presentation hrang hrang hmangtea nasa taka an thluak suk sak an tum a ni. Hmeichhia te chu roreltu leh lalna chang zawk an nih thu te an zirtir a, chu mai bakah hmeichhia mi patna hman emaw ngaihtuah hlek pawh chu dan phalloh thil a nih thu te an zirtir uar hle. Lisa leh a pi ania te pawn hla deuh tak atang Gera chu an lo thlir reng a, a chet zei lo em avangin an lo lawm dun hle mai. A pi ania phei chuan Gera chu a lawm falin a tunu hnenah Gera a nihna chu thupui thlat turin a hrilh a. In an thlen hnuah Gera an a thiante chu fuih pawrin vawiin lamah an thil zir kha engmah lo mai a nih thu leh sex hmante chu thil pangai ve mai a nih thu te a hrilh hlawm. An zinga pakhat chuan lo la ulh falin Lisa hnena a va kal hnuah inphelh ruak turin thu a pe zui. Thil pawi zawk a thlen hmain Gera chu a rawn lang hman hlauh. Ani chuan chu pa chu a kal bo tir a, a vawi hnih nan a chhanhim leh ta. Mahse, Lisa chuan lawmthu hrilh a hnekin minute sawmthum chhunga tlan bo turin leh a nih loh chuan thuneitute lama a nihna dik tak a puanzar sak tur thuin a vo zui a. Chutih laiin slum area lamah Julius pawh lo tlang nel ve tuin Paul pakhat nen an inhmel hriat ve a. Baron chuan a thik em avangin that turin a haute mai bakah a kut ke ber Retta te chu a tir. Julius leh Paul pakhat te chu department store rauhsan tawhah an mamawh lamin an kal a. Julius-a chu a thluak a thain eitur tha zawk lak tur a hre hle. Pawl pakhat a kalpui te chu squirrels inti niin anni chuan zu chu sual tinreng bul a ni tih an thupui ber. Barona hote squirrels pawlin thah an tum chuan Juliusan an nunna zuahsak turin a lo ngensak a, anni pawn ngaidamin slum area lamah an haw tir leh. Sin dang lo langin hmeichhia leh mipa chu khumlai zawlah nuam a lo tawl a. A hmeichhia chu Viviani lo ni rengin a mipa lah slum area an hotu ber Baron a ni bawk. A tukah Viviani chuan chi thla tukhawl te thlalak chu a enkual a, Julius-a dik tak chu a lo bo reng a ni tih a hre chhuak. Zan hmasa lama Baron nen hun an hman dun tum pawn Gera chu slum area changa tlan bo a ni tih a hrilh bawk. Hun khawh ral loin a chhuih hruai te chu colony chhungah emergency puang turin thu a pe nghal. Gera pawh hlau thla bar takin colony chhuahsan tumin a lo tlan mek. Mahse hmuh theih loh daidanna bang bulah chuan a tawp chat. Duhthlan tur nei ta lo chu colony lamah a let leh ta ngawt a. Lisa hmuhin a puina a ngen nghal chawt. Rin ang ngeiin Lisa chu a lo inhnam hnuih duh hauh lo. Mahse a hmaa a puina te Gera-an a sawi chhuah takah chuan Chanpuii chu a rem ti ve ta. Police ten colony chhung an rawn dap chan ta maw tia Lisa chuan a tlan chhiat pui vat a. Vanduai thlak takin an thian hlui Tania in a lo hmu palh hlauh mai. Slum area lam lo langin Berona chu bar ah a kal a. A rin loh taka Julius-a nungdam ah a hmuh chuan a ho te chu thinrim takin a hau. An nunna a chhanhim sak thu a kut ke ber Retan a hrilh phei chuan a thinrim zual emaw tih tur a ni. Julius chu rawn pen chhuakin democracy rorelna a ngiat a, an chenna hmun chu tu ta bik mah ni loin mi dinmai chu dinhmun inang khat veka awm tur an nih thu a sawi. Bar chhunga awmte pawh an phun mur mur mai. Baron chuan meeting a rawt a, room pakhatah Baron leh Julius chu an thu dun ran mai. Julius-a'n intluk tlanna a duh laiin Baron erawhin amah chauha awp a duh thung. A tawpah an pahnih chuan an in candidate anga vote hmuhnem zawk zawk chu leader a ni ang tiin thu an ti tlu a. Mahse Berona Hlauthawng chu Reta hnenah kalin amah pawh in candidate ve turin a hrilh. Mi pathum an in el chuan an pahnih vote kha an chhiar kawp anga tichuan Julius-a'n chakna chance a nei tlem dawn a ni. Zanah inthlanna hun chu hmangin slum area-a cheng zawng zawng ten a in dutin vote an thlak dan dan a. Result an puan chuan Berona'n vawn khat chiah a hmu. Rin loh takin Red chu vote sawm pariat hmuin a chak a, Julius erawhin vote sawm paruk a hmu thung. A lan danah mipuite chuan pawn lam mi Julius chu an la ring tuk lo hle a ni. Lisa te lo langin Kalna tur an hriat ngang lo avangin a inah Gera chu a hruai haw. A pi ania pawn a bik bo dan tur a ngaihtuah puiin a sa hle. A ngaihtuah chhuah hma hoin Vivian-i assistant pakhat chu Gera man tumin a rawn kal a, kawngka a hawn sak hmain ania chuan rang takin Gera leh Lisa bakah a zawh te te chu closet-ah a beh ruk tir phawt. Heta kan hriat chu Two Hills Colony-ah chuan Ransa emaw nungcha hrim hrim khawi chu khap a lo ni. Vivian-i assistant chu rawn lutin inchhung chu a enkual nghal. Nichina Tania-in Lisa leh Gerard-te tlan bo dun a hmuh kha thuneitute hnenah a lo thlen reng chu niin, assistant chuan thil tisualtu chu hum lo a, an hnena hlan mai turin Ania chu a hrilh. Ania lah chuan engmah a hmuh loh thuin a lo chang ve tlat bawk si. Assistant chhuah a tum dawn lai mekin closet chhunga zawhte chu a rawn hah chhiau thut a. Assistant chuan Vivian-i hnena thu a thlen hmain Ania chuan a lu ah na takin a rawn vaw thlu nghal. Hun a nei tlem tawh tih hriain Ania chuan motorcycle la chhuakin garage chu a pe a. Darkar khat a mel sawmriat a chak a tlan thei niin hmuh theih loh daidanah bang sutlang thei a nih thu a hrilh hnuah A rual a tlan bo turin a tunu Lisa chu thu a pe bawk. A chhan chu Gera ang tho a wanted a nih vang a ni. Ania thu zawmin an pahnih chuan an zin kawng chu an chan ta. Daidanna bang an thlen dawnah chuan Ania hrilh angin darkar khata Melsomria ta chaka an tlan theih nan a herh a. Chu daidanna chu sutlang mahse, an motorcycle leh an thawmhnaw te chu a chhe hneh hle. Mahse, vaneihthlak takin inrin lawk nan thawmhnaw spare an lo keng hlauh. Lisa chuan duh lo viau mahse kalna tur hre hek lo le Gera chu a zui ve zel a ngai. Zanah meituah in an muhil a, zing khua a lo var meuh chuan Gera-a'n squirrel manin ei turin a buatsaih. Mahse Lisa i a nunpuma thlai hring ei thin chuan squirrel chu a hlauin nasa takin a au chiam a, chu a au ri chu mipa pahnih an awmna kiang lawka ramvakte chuan an lo hre pha. Remchanga a chhunzawmna partu rawn tihchhuah tum a ni, in lo chang leh theuh dawn e a. Awle, khatih zawng kha vuina tana kan tih chhuah thei chu a nia, kan channel min ngaihhlut sak a, a tir atanga tawp thleng min en sak tute chungah a bik takin lawm thu kan sawi e, ni hman nuam vek ule.